Tlaqna bdiet għal-kelb ejja mela bro. Għalfej kelb. Għax lejali, fidil, jekk fucking tweġġaw ħajtbek. Oh, out of the fucking system, man. Kompletament. Imma kell dogs rove in packs. Tkellimni tipo Shakespeareani. Le, sens li il-klib ah. eh, jaħdmu, ikollhom dal-komunitajiet żgħar, mm. meta tara meta tara klib il-kelb fis-selvaġġ, mm. mhux għalla inna fit-tenja point. Sabiħ ikunu ikunu ġermet ikunu gruppi oh, jisom gang u lealta bejnietom u kolla lealta kbira bejnietom you know and brad the broke kod nejxu l-Bronx għana we survive me and you fim mux kullħat jissurvive l-Bronx imma jgħasab jina għen nordu fl-etrina għana fucking niklu xorta yes yes that's the whole fucking concept a survivor

U taf taħdem, għala tuża moħħa, għalfejn ti tkun għana parti minn sistema li titterda mill-gvern, għalfejn tittati dil-power, għax il-gvern jgħatem, waqt li aħna rridu nerda, daħħajtina għana biex fucking nerda. It's, it's so fucking pathetic, man. In-nies jgħidu il-gvern, zid li l-pensjoni, zid li l-paga, zid li jek, zid li jek, ħarġta għana bil-ribħ. Għax, għaw, ma bata jom ordu għaw xillos jgħajdu. Relief? Patit, you know, it's, it's like, di, di. Ej, joħorġu board. Yes, emmek fetta tissaħħa inti li daw il-partiti li għed għanna joffru l għanna l-alla jisfen u d-diemek. Għax għantik zjeda. Iġa għalli għamillek fucking budget għal prima donċi fucking ta' kem, kem ta' 175. Il-massa kemm tom? Ma għandix idea. Dak li n-nis jajrom ġaħana għanna fakin zammit l użaw xil fakismu Alright, xtaw ma 75, il-nes kafe euro, għanna 1 euro, ta' li kif taf. Għax, alright, iżom il-prezz, ma neskafe nixxie, jina kena għanna 375, zar 475, oh fuck, man, mela għanna dik il-175 diġa. Mux għandu tkollem, yes, yes, yes. Loġika qed titkellem minn mhux politika. Qed titkellem, imma qed titkellem politika mhux partiġana li Insa l-partiġanizmu, jien dejqu nitnej li huma, jiena kollha kon ħadħol fiha fuq biċċi xogħol tal-ħabsu so Joseph sebba meta tkellimna u tkomna dik il-parti għandna fil-number 26 fil-dana. Meta Bernard bat għalija biex eh, nitkellem. Ma xkiex kien il-parti 26? Li yes, yes, eh, li eh, dan għall-segretarja tiegħu il-programm elettorali li dawk li huma ehm, li jivadu t-taxxi, da speċi musa nitfaw il-ħabs iktar tipa nħallu għanna nisa għanzi nejnu għom biex ħalsu menzilment ehm, dawn il-pagamenti u biex Min għandu t-taxxi blura? Min għandu t-taxxi blura, fi żmien Tonio Fenek, ġifiri, minn kien hemm maġistrata partikolari, musen semmija. Li kienet titfall għanna nis il-ħabs jisom fucking pastizzi, taf kif? Kien hemm ħafna nis li marra l-ħabs ġifiri. 260. Kemm? Fuq vat, 260. Wow. 260. And. Uh, Kien hemm każijiet. Il-moment li tarawni naġġel, waqfuni. Le, le. Ah, inti direttura u? Le, ma ma ux tessaċ direttura u kaw. Ma nafx. Mux il-pun, eh, speċa l-editorial, l-unika editorial, ah. l-unika spiritu editorial li għandu dal-podcast li inħalli l-dak li jkun fil-libertà. Yes, yes,

Eżatt qabel noħorġu għal break li jmiss jagħmlilna reklam tal-manux. Il-reklam tal-manux. Kemm tista' ma sexy manux. Il-verità tfisser eh, vagabond jew xi bil-Franċiż, però eh, għandha għandha. Vagabond immaġna tkun qed tuħu ngħidha ma' marata ta' ġiswi manux. Sexy u eh, fucking sexy. Ebda flus li jistgħu ħassu għal reklam ta' dak ix-xorta. Ux. Sex sells.